Арт санын карарга тиеш. Беренче чиратта. Беренче чиратта.
Ә икенче чиратта?
Ал санын.
Чынырак кеше хатын кызны баштан алдан карарга тиеш, аннан соң арттан, да? Я колхозница. Нишле?
Ну нет, бит инде мин авыл кызы. Чыннан да әйткәндә.
Актаныштан.
Конечно, ул бөтен авыл кызына да, миңа кажется, кагылады колхозница.
Хәерле көн, Корыган ботакның дүртенче чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Лилия Муллагалиева һәм Ак Булат. Хәерле көн. Э, сез бер-берегез белән танышмы? Әлбәттә. Әлбәттә.
Менә сез бергә килеп җиттегез дидегез, име? Э, шәхсән буларак та сез таныш име? Шулай ук иҗатыгыз белән дә таныш. Э, Балачактан тыңлап үскән Лилия апаның иң матур җырларын тыңлап үскән бит. Бала бит, бала бит инде мин. Иң яраткан Җырың, Лилия апаның. Блин, алай ничек дигән сразу сразу в лоб бөтен җырларын яратам мин аның ничек инде. Я честно скажу, ул минем э, кумир. Балачактан э, аларның поколениесен тыңлап, өйрәнеп, э, примерга алып үскән бала мин. Шуңа күрә.
Ә сезгә нинди? Ул мин җырлан. Нәрсә миңа? Җыры нинди ошый?
Булатныңмы? Әйе. Миңамы?
Миңа ошый Менә әле килгәч, аны күргәч, дә шуны җырлыйсы килеп китте. Теге шундый җыры бар аның. Нәрсәкәй, нәрсәкәй дигән. Хәлле томаннарга керәмә әле, югалтырга теләмим. Аннан соң беренче синең җырың бик матур иде. Китмә, китмә дип ялын. Бары яңа треклар Акбулат исемендәге Реклама. Бөтен Ютубта, iTunes-та, Apple Music-та Рәхәтләнеп тыңлагыз.
телисез, шунда тыңлагыз.
Акбулат. Ә, Синең үз исемең инде, псевдонимың түгел, Булат. Әйе. Һәм ә, безнең гәҗит корреспондентына син интервью биргәнсең һәм инде син үзеңнең иҗади образыңны Акбулат дигәнсең. Менә каян барлыкка чил- э, барлыкка килеп чыкты менә шундый иҗади образ Акбулат. Ул минем укытучы, ул Татарстан халык артисты. Минем өчен иң зур пример Зөфәр Билалов уйлап тапты. Шул исемне гастрольләрдә, гастрольләрдә чыннан да әйтсәм, Акбулат, Акбулат дип йөрми идем мин. Мин Булат Билалов дип йөрим. Аннан соң әти Булат Билалов, Булат Билалов. Прикольно, конечно, да. Ну, что-то не то, да? Псевдоним да табып, уйлап табыйк сиңа. Может, бит Акбулат? Ул минем истә калды да, э, полкага куйдым да, онтып җибәрдем мин. Сиңа ошады, шуңа күрә син бүгенге көндә Ошады. Ак Булат. Лилия, сезне без күп кырлы иҗат кешесе буларак беләбез. Сез танылган җырчы, хуҗабикә. Аннан тыш әле сез яланаяклы кыз ике э, Сериалында сез тип рольне башкардыгыз. Менә ничек сез иҗатка кереп киттегез? Нәрсәдән башланды? Иҗатка мин балачактан кереп киттем. Э, кечкенә чагыннан җырлап, һәрбер иҗат кешесе мөгаен шулай кечкенәдән әйтик бакчада, аннан мәктәптә, аннан соң инде тормышта шундый җырлый җырлый э, киләләрдер зур сәхнәгә. Мин дә шул ук юлларны Атлап килгән кеше теге күктән төшеп, менә мин җырчы булыйм әле дип, шылт итеп кенә җырчы булып киткән кеше түгел. Геныма салынган.
Сина да әйткәндә, соңгы вакытларында шул шалт иттереп киткән артистлар, алар ничек тиз, менә шулай тиз төшә ала. Төшә. Әйе. Шуңа күрә э, бөтен эштә постепенность булырга тиеш. Шаг за шагом, скрупулезно, внимательно, на ошибках, получается не получается минем фикерем буенча кеше э, динамикасы буенча э, әкрен үсәргә тиеш но стремительно шуңа гомеләргә. яхшы алайса мин сезне тагын бер тапкыр әлеге проектның кагыйдәләре белән таныштырып китәм барысы дүрт тур булачак алар бик гади һәм инде бер дөрес җавапка бер балл ничә дөрес җавап шулай күбрәк инде баллар э, һәм сез тандемда уйныйсызмы яки бер берегезгә каршымы Нигә? Бергә уйныйк. Бергә уйныйбыз. Каршык не надо. Кирәкми.
Алайса тандем.
Әйе.
Тандем башлыйбызмы?
Беренче тур. Юк, ә без кемгә каршы булабыз икәү? Әйе. Бер-берегезгә каршы булмыйсыз. Все, сез тандемда. Кемгәдер каршы түгелме? Кемгәдер каршы түгел.
Сез бер-берегезгә каршы була аласыз, яки сез тандемда булырга мөмкин. Без ярышмыйбыз.
Ярышмыйбыз.
Без Сезне ярышасыбыз киләме? Кызыл өчен уйныйбыз.
Юк, яр... килми, мин вообще бер нәрсә белмим. Акбулатның килми, Лилия апаның килми, димәк, сез тандемда. Әйе. Килештек?
Мәхәббәтем шул хәтле олы ярыша алмаячакмын мин. Берничек тә вообще. Чын, это ни в коем случае не комплимент, это констатация факта.
Алайса беренче тур кире күтле дип атала. Акбулат, нәрсә булырга мөмкин? Кире күтле. Кире күтле э, соңгы программа Ассоциацияләр белән.
Ассоциация?
Әйе.
Э, Җыр белән бәйле ассоциация. Җырны артыннан әйләндереп. Ага. тыңлатасыз бугай шул дөрес арттан алга куелган җыр яңгыраячак һәм сезнең төп максатыгыз әлеге җырның исемен һәм башкаручысын белергә киттек тыңлыйбыз беренче җыр игътибар
тендер буенча аңладым.
Җырын белмим шул.
Ә кем җырлый? Сүзләр аңламаганга.
Кем җырлый?
Ник дуэт?
Дуэт. Иң якты йолдызым һәм минем иң премьерым Зөфәр Билалов һәм Зәйнәб Фәрхетдинова. Бик дөрес.
Ә нинди җыр? Кар булсамдыр инде ул. Әйе. Кар булсам, каралмам. Баязитов җыр бит, әйеме? Әйе.
Димәк, җырның исеме

Нинди җыры сезгә ошый? Иҗаты, алар кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Гомумән аларның бөтен җырлары да ошый. Ә, чөнки алар ә, безнең менә Булат әйтмешли, ул мине күз алласа бәлки чагыннан тыңлап үскәне, ә без инде Зәйнәб апа, Зөфәр абыйның җырларын тыңлап үскән балалар. Мин хәтта беренче тапкыр конкурска килгәндә, Бичура спектакленнән җырны Зәйнәб апаның репертуарыннан тыңлап, кассетадан ул вакытта кызыл магнитофон бар иде әле ул, наклейкалар ябыштырылып беткән. Һәм мин шуны өйрәнеп, Сандугач керде җыр, Сандугач керде күңелгә җыр фестивалендә катнашкан идем. Вот. Шуңа бик ни кадерле шундый тембрларда үз-үзләрен Татышлары, гаилә буларак та, гомумән. Хәзер инде ул вакытта хыялда булса, эх, менә шушы артистлар белән танышасы иде дип, Искәндәр Бигдагировлар белән без менә шундый бер хәтта мин алар белән җыенда йөргәндә мин аларга әйткән идем, әйтәм, минем хыялым тормышка ашты менә Менә мин теләгән бөтен артистлар монда, мин сезнең янында дип. Менә Аллага шөкер, алар белән бергә кайнашып, сәхнә артларында бер иҗатта гөрләп яшибез, эшлибез. Яхшы.
Әйдәгез, хәзер без сезнең белән икенче җырга күчик. Тыңлыйбыз, игътибар.

Иң популяр булган җыр. Джексон Мрэ, что ли? Әйе. Әйе.
Э, Вообще икенче төрле матур җыр чыккан монда, кирәк бетле. Әйдәгез тикшереп карыйк, бәлки мин сезне алга. Киләчәктә.
Бәлки мин, бәлки алдалаганмындыр мин. Әйдәгез тыңлап карыйк әле, шул микән? Ляпай чурласагыз залга хәзер.

Зөфәр Хәйретдинов. Әфәрин!
Э, Җыры, көе. Э, Зөфәр Хәйретдиновка әйтергә кирәк әле, кире күтле тыңлап кара, әле тоже бер яхшы гына җырчыга чак диген. Идея. Сезгә бик шундый рәхәт кенә булгандыр инде, имә легко булгандыр сезгә шундый. Нык. Гел шушылай безнең репертуарны гына беләсезме? Юк, юк, бу Рзагрев кына булды. Мин аңладым инде шулай.
Хәзер булгандыр. икенче тур.
Яңгырау клип дип аталачак. Хәзер карагыз, э, экранда безнең нәни дусларыбыз көй килгәчәк һәм сезгә беренче чиратта әлеге җырның исемен һәм башкаручысын белергә кирәк. Бу, Кем икән ул? Бу матур кыз бала кемнең баласы ул? Кичә сокланып карап утырдым.

Баниш. Аң, э, беренче, ул җырның беренче версиясы. Я банан, я, я банан, банан, чищу банан, чищу банан, банан. Ә э, татарча версиясе ли япай беләсезме? Аны шулай ук күп балалы әни җырлый. Кем? Эстрадада.
белмим күп балалы ну соңгы вакытларда ул хайп җыйды ул җыр иә иә аны э, у- э, урлады урлады дип әйттеләр дә Гүзәл. Әйе. Гүзәл Уразова. шул гүзәл уразова Бик дөрес.
Татарча версиясе мин бәле шәйдәгез тыңлап китик. Ишеткәнегез бардыр бит?

Яраткан, менә шөгыле булган кебек, иҗатта да шундый ук, кем нинди направление белән үзен җәлеп итә лә. Шуңа күрә мин барысын да яратам, хөрмәт итәм һәм сокланам һәрберсенә. Яхшы.
Гүзәл апа белән без алар олырак поколение бит инде, шуңа күрә без аларга теге Но в тренде, в тренде күрдеңме? Мин банан. Тренд разный бывает. Просто есть тренд, а есть кринж. Поэтому как бы, ну,

Лилия Муллыгалиев дигән артистны бик жараттым. Синең күңелеңә хуш килә. Белмим, белмим, минем белән килгәнгә генә әйтәсендер әле. Күңел кылларын тибрәтә, шундый рәхәт. Шын, чынлап аның энергетикасы, кешенең энергетикасы да минем өчен күбрәк э, кирәк бит э, җырларына караганда. Димәк, Лилия апайның энергетикасы синең күңелгә хуш килә. Күп тапкыр гастрольләрдә бергә йөргән бар бит инде, шуңа күрә балаларыгыз белән дә таныш, сезнең белән дә таныш. Сәхнәдә Э, артист ул бер кеше ә сәхнә артында бүтәнчә бит инде мин сезне чын кеше э, итеп күбрәк беләм күргән бар шуңа күрә мин сезне яратам чын күңелдән әйтәм жылыйсың килеп китте
кире гастрольләргә чыгып китәсе килеп китте или апай илсур абый караса кенәшеп утырыр инде исе китәр инде Яхшы торган чаклар үтте инде.
Яхшы әйдәгез без сезнең белән икенче җырга күчик. Ул шулай ук бик популяр җыр. Тыңлыйбыз, киттек.
Не, катайся. Копай огород, блядь.
Кажется, мне все равно. Кажется, мне все равно.
Как

Бит яшерсе дигәч. Капаем огород. Нәрсәгә, нигә? Кем кайсысы капаем огород дип җырлый
Что потерял?
Ну, Әлеге җырның клибын Казанда төшерделәр.
Ир кешеме, хатын кызмы? Хатын кыз.
Кыз дисәң дә була инде. Башкаручы бик яшь кыз. Хәзер аңа 20 дер инде.

Малай на белом коне, малай на белом барсе. Это копаем огород.
Акбулат, сорау сиңа. Син Элейна белән танышмы? Әйе, таныш, аралашкан бар. Нәрсә әйтә аласың аның турында, аның иҗаты турында, кеше буларак, менә әлеге җыр сиңа ошыймы? Ну, күңелеңә хуш киләме? Мин әле әйтеп

Минем фикерем буенча Лейн ул якты иттереп шул э, бер җыры белән янып алды да хәзер Аның бит бер генә җыры түгел, тукта. Аның бит берничә беләм, җыры. беләм шул. О, к- э, э, э, Кемнән сорасаң, Лейна дип. Малай на Ул белом сразу барсе.
малай- аның- Ассоциация. Күбесе аның исемен дә белми шул. Аның Шул малай на белом барсе Девочка ассоциация. малай на девочка малай на белом барсе дип. Ә менә ни Кемдер өчен әйтә.
әлеге җыр шундый менә популяр булып чыкты? Лилия апа, сез менә Лейна белән танышмы? Кызганычка каршы якыннан юк. Менә ә, шулай күреп кенә. Менә җырны ишеткәнегез бармы? Ишеткәнем бар. Менә сезгә шундый теге танылган җырчы, башкаручы буларак әлеге җыр ошыймы менә? Нәрсәсе беләндер ошап бетмидер бәлки. Ну, беләсезме, э, нинди генә җырга кагылсак та, синең әгәр дә ул күңелеңнең э, шундый вакытына туры килә икән, теләсә нинди җыр ошарга мөмкин. Просто менә син моңланып утырганда, син шушындый җырны тыңлыйсың икән, син аны естественно сүндереп куясың. Сиңа ошамыячак инде. Әйе, әгәр дә инде син шундый тик дәртле, ниндидер бер нәрсәдер эшләп йөрисең, пешерәсең кухняда, да, телевизорны ачасың, анда Лена җырлый, шунда ау, китәсең бии-бииме. То есть это вот күңелнең халәте белән любой җыр шулай. Менә мәсәлән, машинада барасың, яңгыр ява име, и шунда э, тамчы тамчы, и шунда Булатның җыры Китмәсен китә. Җылыйсы килә башлый. Юк, валлахи шулай. И шунда кушасың менә какой-то бер не җыр китсә, например, там шуточный, да? Менә яңгыр яуганда әкрен генә кайтасың, инде эңгер меңгер. Бердә аны инде җыр тыңлыйсы килми. Охота вот романтика, вот охота вот как-то вот күңел ачылып китсен. Яхшы идегез, әфәрин, без икенче турның азагына якынлаштык һәм безнең өченче тур. Бишенче тур безнең саңгырау клип дип атала. Лия апа, нәрсә булыр икән әлеге турда? Ничек уйлыйсыз? Миңа калса, моның көе юктыр. Ну, то есть без ишетмибез дә. Аха. А вот клипның гына карап, без аны нинди клип һәм нәрсә икәнен күрергә тиеш. И чыннан да хәзер экранда видео язмалар куелачак, әйдәгез карап китик. Һәм сезнең беренче чиратта төп максатыгыз әлеге видео язманы Э, авторы кем икәнен, кем җырлаганын, бәлки кем әлеге сюжетта төшкәнен дә белергәдер. Әйдәгез китте карап китик. Да бушра буенча барабы? Гәҗит талант. Это, по-моему, Габдинова. Гажаган бу кыз. Тукта.
Алабута, по-моему, это. Да, да, да, да.
Кереп китте әле бу кая да. Шулай бугай.

Ат санын карарга тиеш. Беренче чиратта. Беренче чиратта. Ә икенче чиратта? Ал санын. Чират кеше хатын кызны баштан алдан карарга тиеш, аннан соң арттан, да? Юк, мин ап әйтмәдем, мин әйтмәдем. я просто Ат әйтмәдем. санын дидем, санын. А, сон.
Арттан О, аннан.
Димәк, бу Айсылу Габдинова. Әйдәгез, дөресме, юкмы икәнен карап китик әле шуның. Алабутамы бу, алабута түгелме бу?
Тоже, между прочим, бик не.
Арткы ягына карарга онытма. Бизәнсен, бизәнмәсен дә юк инде. Казаннарда син генә җитмәгән. Исеме ничек дип атала? Менә кич

Авторлар буенча ничек үтте микән ул? Бу җыр белән.
Менә шул. Сез бит инде әлеге чорның эчтәлеген беләсез, Лилия апа. Сез дә таныдыгыз, Айсылу дидегез, син дә таныдың, Акбулат. Нәрсә турында? Әйтегез тагын бер тапкыр искә төшереп үтик, тамашачылар өчен дә. Чүбутау турында, авыл Чүбутау турында. Бу бит тәрҗемә ителгән. Беренче чиратта шуны әйтеп әйтеп үтергә кирәк. Лабутенаны болар инде татар теленә нәрсә әйтә аласыз? Карый карый менә без уже аңа ияләштек. Ияләштек. Да, башында чыкканда, конечно, дип караган вакыты нәрсә бу ие шулай. И аннары соң беләсең, менә миңа әйтсәләр, мин моны җырлый алмас идем.

Илфак Шигапов Нуҗариш. Әйе. Аның тәрҗемәсе. Менә башланып киткәндә диванга утырганда ул Илсия Бәдретдинованың сүрәте белән газета ача. Әйе. Ул вакытта, видимо, ниндидер аларның аңлашылмаучанлык чоры булгандыр. И как-то ул э, ниндидер бер ул яктан да, видимо, Теге ачулану ны нәрсәнедер доказать итү клибы кебек күренә дип әйтимме? Әһә. Менә ничектер Илсиягә Илфакның ниндидер менә менә дигән кебек. Менә бу клип аша. Может, бу минем генә фикеремдер, белмим. Но мин аны вот шулай кебек ул вакытта тойдым. Ничектер вот нишләп именно башка кешенең фотосурәте белән башланып китмәде? Нишләп именно Илсияне ул анда куйган? То есть монда без белмәгән әйберләр бик күп. Ә миңа калса, менә бу видеоклипта көндәлек көндәлекне күрсәткәннәр. Чыннан да бит инде менә студент кызларга килгәндә дә алар бит авылдан, авылдан шәһәргә чыгып китәләр. Менә син әйтеп киткән иң ук булат. Менә колхозница дип әйттең инде сөйлиме? Ә колхозница идем на шул. Это я, колхозница.
Нишле?
Ну нет, ну, бит мин авыл кызы. Сез Актаныштан.
Конечно, ул бөтен авыл кызына да миңа кажется кагылады колхозница. Юк. Кайбер кеше колхозник булуың.
Менә колхозник образы. Колхоз халыкны ошата.
Деревенщина булма. Тукта, менә сиңа.
Нет, мин колхозник. Вообще, вообще дим, кешеләр, кешеләргә әйтәм. Юк, тукта, менә деревенщина образы синең өчен нинди образ? Менә деревенщина дигәч, синең башта нинди образ килеп?
Бестолковый сүз сөйләү. Ә, ә тышкы кыяфәт буенча түгел. Тышкы кыяфәт тә эш түгел.
Син бит э, ничек ки хәзер э, хәзердә, хәзерге заманада ничек киенсәң дә, Синең эштә, эштә, син бай булырга тиеш. Ну, менә Айсылуга килгәндә, ул бит инде колхозница, деревенщина образында. Менә әлеге образ аңа туры киләме? Ботамы әлеге образ аңа?
Без аның белән аралашкан. Герой буларак кына.
Герой. Да, ул шәһәр кызы. Әйе. Ул берничек тә деревенщина да, колхозница да була алмый. Аның өчен надо шул мохитта үсәргә. Ул сүзнең төбенә төшәр өчен. Ну, без беләбез. Юк, авыл кызы түгелмени ул? Юк, инде ул бит Казан кызы. Казан. Казанский? Конечно, ул Габдинов бит инде Казанда өйләнешеп, Ну, алар аны таптылар. Мәсәлән, мин Казанда тудым, укыдым, мин һәр җәен авылда абзар Это не считается.
Как это не считается?
Нет. Ну, мин, ну, ну, Абзарда булдым ма?
Булдым ма? Карадым ма? Карадым. Күрә китә беләм.
Юк, Лилия апа, кара әле. Күп Казан егетләре, кызлары Көрәктә тота белмиләр, сәнәктә нәрсә икәнен белмиләр. Мода караганы җок.
Яхшы әйдәгез, бу теманы без сезнең белән хәзер ничек булса дәвам итәчәкбез. Ә хәзер игътибар. Бәлки
күбесе уйлыйдыр. Менә Зәйнәб белән Зөфәрнең малае на всем готовом. Поняли? Ничего внутреннего не знаете, как бы это не было для вас. Печально, но это не так. Әле, между прочим, бер көнне мин тукмач бастым, иртәгә мин аш укытам, Биш җәем токмач басты. Мин шуны кисәм, мин бит инде бөтенләй бер инстаграмга куям. И миңа тегендә язып тутырганда, артист кеше токмач баса беләмени ул? Артист кеше токмач кисәмени ул кулы белән? Мин әйтәм, без теге ни, күктән төшкән ха- кешемени? Шул ук җирдә йөрибез инде, шул ук кеше бит инде. Кеше Ялтырап- теге ял- ялтырап кына артистлар йөри- булгач, йөрибез дип йөри, уйлыйлар алар. Бер нәрсә эшли белми дип уйлыйлар. Әй шул. Озын сүзнең кыскасы, Лилия апа да, Акбулат та, иҗат кешесе булса да, чыннан да бөтен әйберне и буенча эшлиләр алар. Булган сезгә әфәрин! Алкышлар! Һәм без сезнең белән игътибарны икенче видео роликка юнәлтәбез, киттек карыйбыз. Һә тырыш була монда. Тырыш контент. Нәрсә турында булырга мөмкин икән әлеге видео язма?
Сикертәм күт, сикертәм күт, әллә нәрсә, кара аңа, а? Миңа әни биш сум бирде, чыктым алдым, үземә аш һәм доширак. Да, бу нинди рэп, наверное, рэп. Димме? Рэп стилендәге. Нинди трэш рэп, да? Исеме э, Селкенсен. Селкенсен. Селкенсен. Ә кем җырлаганын беләсезме? Юк шул. Эн вип ишеткәнегез бармы? Юк шул.
А можно без звука, пожалуйста? Неплохо.
Бу миңа калса инде бу ноунейм кебек тоелды, чөнки менә мин Социаль челтәрләрдән, интернеттан да каян гына аның турында мәгълүмат эзләп карамадым. Бәлки мин начар эзләгәнмендер. Аның турында менә шундый теге канал гына чыкты, әле инде бешеный омлет дип атала. Һәм э, канал турында инде менә монда берничә бер-ике җөмлә бар, мәгълүмат. Приколы, блог, всякий шлак дип язылган.
Башка бер информация. Бер информация юк. Но сез күрәсез име, э, видеороликка сез игътибар итсәгез, аның сыйфаты бик шәп. Бу э, нидән?
Э, сыйфатлы.
Интернеттан Ютубтан, Ютубтан алынган, ия. Ну, бу телевидениега чыкмагандыр, надеюсь. Юк, кемдә.
Селкенсен, селкенсен дип атала. Әйдәгез, хәзер менә монда критикага күчик без сезнең белән. Син әйттең, ой, звук уберите, пожалуйста. Нәрсәгә шулай дидең син?
Чөнки мин э, тексты буенча э, акцент белән рэпер егетләр э, сөйләгәндә,
рэпны бит аны җырламыйлар, аны сөйлиләр бит. Иә. Менә, сөйләгәндә акценты булса, әз генә кринжово миңа, әз генә. теңкәгә тия шул шул гына и текстның э, аның эчтәлеге булмаса да акцент белән да иногда вот э, реперлар укыйлар яны вообще бер нәрсә аңламыйсың ну үзләре дә аңламыйдыр әле нәрсә җырлаганын нәрсә сөйләгәнен җиренә җиткереп нидәләр яме белән була шундыйлар менә сез иҗат итә башлаганда яме миңа калса э, әле рэп андый ук актуаль түгел иде Әйдәгез, без сезнең белән хәзер дүртенче турга күчәбез. Иң катлаулы тур, мин сезне кисәтеп куям алдан, һәм ул дәвам итеп атала. Сезгә э, башланган җырның сүзләрен дәвам итергә кирәк. Башта җырны тыңлыйбыз, аннары Экранга күчәбез. Киттек.
Бәйтә, курыкмый бу бәндә Мин аны татыймын, син аны татыйсың Күнеккән чәчәкнең тату ул ят исен
Белгәнегезчә бу рэп. Кем өчен- Шәкүр.

Мәсәлән, син анда көнләшүне сайлыйсың, ә Лилия апайга инде мәсәлән мәхәббәт дигән сүзен сайлыйсы була. Кешедә иң бөек хис нәрсә дигәндә? Сөю. Сөюне сайлыйм. Дип әйтә курыкмый бу бәндә. Мин аны татыймын, син аны татыйсың. Күнеккән чәчәкнең тату ул ят исен. Киттек, Лилия апай, сездән. Мәхәббәт. Мәхәббәт. Без бер командада булгач килешәм, но икенче вариантны сайларга кирәк булгач инде сөю. Сөю. Яхшы әйдәгез, э, тикшереп китик дөрес вариантны. Кешедән бөек нәрсә дигәндә, көнләшү дип әйтә. Күрмәшү. Мин аны татыймын, син аны татыйсың. Күнеккән чәчәкнең таты ул, ят исен. Сөю дә, мәхәббәт тә түгелдер җавап. Көнләшү. Менә көнләшүгә килгәндә, Лилия апа. Сез менә көнләшәсезме ул? Иремнән мин дә? Ие, ие.
Ну, көнләшкән чаклар бар иде инде. Хәзер көнләшү дигән әйбер инде барыбер ничектер еллар үтә-үтә ул хис ничектер сула дип әйтим мин инде. Ничектер бер-береңә ышанасың. Ул минеке генә.
Сула, сула, сула. Әйе.
Акбаш.
Хәзер мин дә көнләшмим беркемгә дә.
Әләнең кемнәр җәзләре алда.
Әйе, алда.
Яхшы менә Шәкүр дидегез, э, сез аны таныдыгыз, димәк, сез аның иҗатын бик яратасыз, аның белән сез таныштыр дип уйлыйм. Монда Шәкүр генә чыга, монда Шәкүр һәм Иттифак төркеме. Иттифак төркемен ишеткәнегез бармы? Белмим, мин Шәкүр дип истә калган, чөнки менә бу җыр чыккан вакытта. Монда Шәкүр һәм Иттифак төркеме.
Монда бу җыр чыккан вакытта рэп Укучылар юк иде практически. Ие, ие.
Шуңа күрә ул бердән бер килеп керде. Шәкүр һәм аның артыннан инде тагын бер 100 кеше керде. Хәтта аның белән дә шулай ук җылы. Кемне беләм мин?
Шул Шәкүр. Ул күбрәк теге эстрададан чыккан. Андеграунд юнәлешеннән усал дигән бер репер бар. Менә Шәкүр һәм Иттифак.
Әлеге җырны башкаралар, әлеге рэпны укыйлар дип әйтик инде име. Ә Иттифак, менә ул төркем дидем. Ишеткәнегез бармы ул төркем турында? Хәзер ишетеп кенә инде. Хәзер ул төркем юк.
Э, моңарчы э, иттифак төркемендә барысы ике кеше иде ул усал аның чын исеме псевдонимы түгел ул назым һәм ильяс гафаров хәзер әлегә э, кызганычка каршы әлеге төркем юк шуңа күрә инде усал ул үзе генә иҗат итә һәм аның чын исеме назым Яхшы, әйдәгез икенче җырга, икенче рэпка дип тә әйтсәк, күчик.
Урам буйлап очам, машина ишеге ачык, якты гәүдә чыгарам. Бер кулда бәлеш, бер кулда Менә шушылай мин ял көнемне үткәрәм. Танадыгызмы?
Хәзер мин укып китәм сезгә. Югары тизлектә мин урам буйлап очам. Машина ишеге ачык, ярты гәүдә чыгарам. Бер кулда бәлеш, бер кулда пиип! Менә шушылай мин ял көнемне үткәрәм. Бер Ә кулда бу- нәрсә икән, әйдәгез. Беренче вариант, өчпочмак. Ә бу Икенчесе, Артур Маузер түгелме?
тәгәрмәч.
Өченчесе, пәрәмәч. Ә дүртенчесе, сөтле чәй. Кагыйдәләргә буйсынып, сез ике төрле вариант Сөтле чәйне сайлыйм. сайларга тиешсез. Югары тизлектә мин Киттек. урам буйлап Акбулат.
очам. Машина ишеге ачып ярты гәүдә чыгарам. Бер кулда бәлеш, бер кулда сөтле чәй. Ау. Йоу, йоу, йоу, сөтле Менә чәй. шушылай мин ял көнемне үткәрәм. Һүп! Лилия апай, Түм.
Акбулат сөтле чәйне

Точно тәгәрмәч түгел инде.
Урам буйлап очам, машина ишеге ачык ярты гәүдә чыгара. Бер кулда бәлеш, бер кулда сөтле чәй. Таныдыгызмы кем башкара әлеге рэпны? Так, шул кем? Без аның турында әле генә әйттек. Шул усалмы? Усал. Усал.

Әйе, әйе. Беләсезме ничә бул кейру? Менә кейру, кейру, кейру. Менә ассоциация, ни өчен ул кейру? Ну, э, э, исемен Рөстәм дидек. Теге русча рустикны руны алган инде, менә кей. Ничә кей тагын бар анда? Беләсезме? Белмим. Ә, мин аны ислам белән бутадым әз генә. Эм, белмим. Эм, Ислам Валиев белән аз генә утадым. Ни белмим нигә. Юк, Ислам Валиев белән бик таныш бит. Ә Киру бүтән кеше ул. Бу бүтән кеше, иә.
Моның үз исеме, псевдонимы түгел, э, Рөстәм. Киру ул әле э, рус телендә башта рэп укыды, рус телендә иҗат итте һәм ул культурный рустик дип йөрткән инде үзен. Ә. Шуңа күрә инде теге культурный булгач, Киру. Шуңа күрә әлеге рэпны Усал һәм Кей Ру башкара. Э, Усалнуны сез беләсез, Иштән бара.
ишеткәнегез бар.
Э, Лилия апа, Күргән бар, сез сәхнәдә танышмы? күргән.
Күргәнем юк.
Ту-ту-ту-ту-ту.
Ишеткәнең юк, ә күргәнең бармы? Күргәнем дә юк.
Э, Тукта, син күргәнең юк димәкме? Э, Менә усал дигәч, нинди образ барлыкка килә? Усал инде. Ну, менә усал нинди ул? Йозыры күрсәтә торганмы? Кыйный торганмы? Ну,
усал. Усал.
Туры сүзле. Туры сүзле. Яхшы әйдәгез. Менә хәзер мин фото да әзерләп куйдым. Карап китик әле. Беренче чиратта игътибарыгыз нәрсәгә юнәлде? Аяк кием. Аяк кием.
Күзләре. Күзләре. Күзләре.
Линзы, по-моему, да? Линзы. Илнар Фатихов артта басып тора бугай. Ә хәзер әйдәгез өченче җырга күчик. Бу вообще өченче җыр, җыр безнең из другой оперы. Тыңлыйбыз, киттек.
Шаулый тулай тора Бич пакетлар утырмабыз йола Ага, кем җырлый? Илсия.

Чата, чата, чата, чата. Ул э, биш бер туган кызның берсе. Бу теге ни бит инде э, китап. Әйе.
Хәзер менә укып китәм һәм сезгә дөрес җавапны сайларга кирәк. Бу бик әйбәт. Лилия апа монда хәҗиңәчәк.
Ни? Без бер тандемда?
Юк, ну менә именно менә бусында сез җиңәчәксез, чөнки сез беренчесен сайлаячаксыз, ә син инде икенчесен сайларга. Киттек. Ылы тормыш

Надеюсь. Лилия апа, э. аңлавымча, сезгә Илсия Бедретдинова бик ошый, аның иҗатлары да ошый, сез э, әлеге җырның исемен дә беләсез, сүзләрен дә беләсез. Ак Булат в этом случае вообще не в теме. Ну и я не в цвет, да, наверное, когда трек вышел, я спал где-то, наверное, отдыхал или работал над своим. Бер елы, бер ел элек Узган чыкты елны бугай.
ул 25 майда. Эйе, эйе, һәм аны күп кенә Аны инде бөтен чыгаручы дөньяда. э, сыйныфлар җырлый башладылар. Соңгы Әйе. кыңгырауда да, выпускнойларда да Илсә Бәдретдинова, образ, нәрсә белән ошый? Тәнкыйть, критика киттек.
Миңа вообще ошый. Илсиянең элекке образы да ошый иде, хәзергесе дә ошый. Ә менә элеккеге образ ул нинди образ? Ну, эм, элек бик э, тагын да ничек дип әйтим кстати ул ул образына хәзер кире әйләнеп кайтып бара Ул тагы да усалрак иеме, туры сүзлерәк да, иеме? Не то, что у меня ул сәхнәдә дә җырлары аша да анда ниндер шундый усаллык. Негативлык.
Негатив та түгел инде ул, какой-то вот туры сүзлелек һәм тормышның бөтен Без әйтмәгән әйберләрне ул әйтеп бирә иде. Тормышның бөтен ачы якларын да. Әйе.
Һәм аннары соң ул без берара теге безнең кебек нәни тәти кызга әйләнә башлады да. Шундый үти-пути.
Әйе, шундый тыйгызын күлмәкләр, шундый пушистыйга. Ну, аның э, Сирамның җырларында ул әйбер калды һәм аның ул пушистылык аңа шулай ук килешә. Һәм менә хәзер аның кире кабаттан уже киемнәрендә элеккеге мин аның озын ботпорт кигәннәрен вообще электә вообще көтеп ала иде мине, чөнки аны ул гына чыга ала шулай. Һәм ул алыштыргысыз артист.

кисәге булгандыр мен аның теге а менә тегелешен теге пропаганда җырларын күбрәк ишеткән бар теге там вперед двигаемся красное знамя күбрәк шундый җырлар юк аның урта өлешен тыңлата точно синең ишеткәнең бар

Бу безнең соңгы тур иде.
Дүрт турда үтте. Ошадымы сезгә?
Ошады. Бик ошады. Нәрсәсе белән ошады? Да бөтен кеше ошады, ошады. Сез бит инде, сез бит инде чыннан да юк, миңа ошамады дип әйтә алмыйсыз. Менә мин э, әйтә алабыз.
Булат, Лилия апай, сезгә килгәнегез өчен. Әйтәсе сүзем бар иде.
Хәзер искә төшерсәм. Баянлык әйтмәкче булып утырдым инде. Ә! Аһа. Аннары бу тапшыруның шунысы өстенлеге, менә сез тукталып китәсез, менә э, бер караганда ничектер вот ике артист килә. Әйе. Ике буын артисты дип әйтик. Аннары соң без карыйбыз яшьләрне. Менә мин гомеремдә бер күрмәгән кешеләрне күрдем инде. Әлбәттә, минем өчен ул бер яктан яңалык, һәм мин аңа игътибар итәчәкмен. Аннары соң сез аларны шулай ук үзегезнең тапшыру аша аларны популярлаштырасыз. Белмәгән тамашачыларга сез аларны ачасыз. Менә ул тоже тапшыруның бер өстен ягы. Молодцы. Хәзер Лилия апа өйгә кайта да, усалына куеп җибәрә дә, йо-йо-йо-йо башланачак. Ифтар ашына әзерләнә.
Лилия апа, Акбулат, сезгә килгәнегез өчен, әлеге уенда катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашулар кадәр. Пока-пока-пока.
Пока.